haleluya haleluya ka ha ri siku ra kahle namixo ta vito ra matimba ra yesu na namuntlha ya swin'we eritweni ra xikwembu hi ta ya hlaya eka genesis 37 ya ya sungula na yona ka vhesi 1 nhlokomhaka yi ku ta yosefa ni vamakwavo yakobo a tshama etikweni ra kanana laha tata wa yena a loverile kona Lawa i matimu ya ndyangu wa Yakobo. Loko Yosefa a ri na malembe ya 17, a risa swifuwo leswintsongo swin'we ni vamakwavo. Vana va Biliha va na Zilipa vasati va tata wa yena. Yosefa a hamba a vuya a rungulela tata wa yena swilo leswo biha leswi vamakwavo a va swi endla. Yakobo a rhandza Yosefa ku tlula vamakwavo va yena lavan'wana hikuva a n'wi kumile eku dyuhaleni ka yena hiloko a n'wi rhungela swiambalo leswo leha swa mavoko yo leha. Kuteloko vamakwavo va vona leswaku tata wa yena u rhandza Yosefa ku tlula vona hinkwavo, va sungula ku n'wi venga va nga ha vulavuli na yena hi ndlela leyinene. Siku rin'wana Yosefa a lorha norho, kuteloko a byela vamakwavo voho va ya n'wi venga swinene. Yosefa a ku ka vona, Twanani norho lowu ndzi wu lorheke. A hi ri karhi hi boha tinyandza emasin'wini, kutani nyandza ya mina yi suka yi yima, hiloko le ta n'wina ti yi rhendzela, ti yi khinsamela. Vamakwavo va ku ka yena, Xana u vula leswaku hakunene u nga va hosi ya hina u hi u hi fuma xana? Eh, sorry ma ni sungula ka verse 8 vamakwavo va ku ka yena xana u vula leswaku hakunene u nga va hosi ya hina u yi fuma xana kutani va ya n'wi venga va- va ya va n'wi venga swinene hikokwalaho ka milorho ya yena ni leswi a swi vulavula yosefa a lorha norho wun'wana kutani a byela vamakwavo va yena a ku ndzi lorhile norho wun'wana Ndzi vona dyambu ni n'weti ni tinyeleti ta 11 swi ndzi khinsamela. Kutoloko Yosefa a byela tata wa yena ni vamakwavo. Tata wa yena a n'wi holovela a ku, Norho lowu u wu lorheke wu vula yini xana? Xana ku ta va ni siku leri mina ni mana wa wena ni vamakwenu hi nga ta ku khinsamela xana? Hiloko vamakwavo va n'wi vondzoka. Kambe tata wa yena a nga yi rivalanga mhaka leyi. Siku rin'wana vamakwavo va Yosefa Va ya va ya risa swifuvo, swifuwo swa tata wa vona kusuhi ni muti wa Xikeme. Kutani Yakobo a ku ka Yosefa, Vamakwerhu va wena va le ku riseni ka swifuvo eXikeme, kutani wena ta na ndzi ku rhuma eka vona. Yosefa a ku, Hi mina loyi. Yakobo a ku ka yena, Sweswi famba u ya va pfuxela, u kamba swifuwo, kutani u vuya u ndzi rungulela mahungu ya kona. Kutani Yosefa a ku, A suka eka Nkova wa Hebroni, a fika eShikema. Kutani wanuna wun'wanyana a kuma Yosefa a ri karhi a rhendzeleka enkoveni, a n'wi vutisa a ku, U lava yini xana? Kutani Yosefa a ku, Ndzi lava makwerhu. Ndzi ndzi kombela leswaku u ndzi byela laha va va riselaka kona swifuwo. Kutani wanuna loyi a ku, Lahaya va sukile, ndzi twile va ku, A hi yeni eDotani. Kutani Yosefa a famba a landza vamakwavo a ya va kuma eDotani, kutani va n'wi vona a ha ta hi le kule. Loko a nga si fika laha a va ri kona, va endla makungu ya ku n'wi dlaya, va byelana swa ku, N'wamilorho hi loyi wa ta. A hi n'wi khomeni hi n'wi dlaya, hi n'wi hoxa eka rin'wana ra makhele lama nga ri kona lama nga kona, kutani hi ta vula leswaku u dyiwile hi swiharhi swa nhova. Hi ta vona leswaku milorho ya yena u ta yi lorhela kwihi. Kutani Rhuveni a twa timhaka leti, a ringeta ku ponisa Yosefa emavokweni ya vona. A ku, Hi nga n'wi dlayi. Haleluya! Loko hi ri karhi hi dyondza ku ya mahlweni from 37, ni nga ku loko ni nga hoxisi ku fika ka 43, hi ya hi ya dyondza hi vutomi bya Yosefa. Yosefa he was 17 years old loko swilo swa ku tala swi ta sungula ku cinca endzeni ka vutomi bya yena. Ri rito ra Xikwembu, Yosefa a sungula ku va na milorho leyi hinkwayo milorho ya kona loko yi karhi yi famba yi vuyaku ehenhleni ka dyondzo ya ku hi rin'wana ra masiku vamakwavo wa yena xikan'we na vatswari va yena va ta ya va n'wi khinsamela mara hikuva vamakwavo va yena a va ri na mavondzo eka yena va sungula va n'wi venga va n'wi vondzoka rito ra xikwembu loko hi ri karhi hi hlaya emahlweni hi ya hi ya kuma leswaku va va va va va luka plan plan ya leswaku swi nga antswa yosefa a dlayiwa but because xikwembu a xi nga se heta vutomi bya yosefa yosefa rifu riye ri ya ala ruveni a ku swi nga antswa hi n'wi xavisela vaishimayele i ntiyiso they did that loko a ri karhi a fambile na vona a fika kwale a hlangana ndzingo wansati wa potifa loyi a nga n'wi ringa a swi vona swaku a swi le ku endleni a ze a kunguhata ku swi nga antswa ni ya ni ya vula leswaku u ndzi endlile nsele a cheriwa endzeni ka khotso Still a ya cheriwa ndzeni ka khotso just because it was not yet over hi vutomi bya Yosefa. Ri rito ra Xikwembu kwale ndzeni ka khotso a va na milorho ku ya mahlweni. A ri karhi a vulavuriwa a vulavula milorho leyi exikarhi ka vakhotsiwa lava a khotsiwile na vona. Rito ra Xikwembu ri rin'wana ra masiku loko Faro a ta va na norho wa ku ya laveka Yosefa a ya a ya hlavutela norho luwa. By so doing a ye u hetelele a kuma vutshamo lebyinene bya ku va one of the rulers etikweni leri a va ri ka rona rito ra xikwembu vamakwenu va yosefa semanjheni va suka hikwalaho ka ndlala va va swi vona swa ku swi kahle hi ya kwale ku nga na vaishimayele loko va fika va fika va nga ha swi tivi hikusa a va hleketa ku va hetile yosefa va nga swi tivi leswaku yosefa se ye murhangeri lonkulu atikweni va va lava swakudya but they didn't know hikuva va nga ha swi hleketi swa ku yosefa wa hanya yimani byela it started when he was so young hi ku ri u hlangane na rivengo u vengiwile a ha ri ntsongo ku va na rifu leri a ri pulaniwile a ha ri ntsongo but it didn't work ku va na mhaka ya ku swi nga antswa a ya ringiwa cheriwa ndzeni ka khotso mara endzeni ka khotso u hundzile hi mani mi byela endzeni ka vutomi bya n'wehe swi nga endleka na n'we mi ri va yosefa xikwembu xi veke swikulu swa swa matimba swikuluku leswikulukuma endzeni ka vutomi bya n'wehe xikwembu xi pulanile ku humelerisa vutomi bya n'wehe ku ri na valala lava va nga busy va mi vangela ku va mi suselaku ntshuri va ri karhi va nga swi tivi that they are bringing you closer to god a hi yena ni ya teka xiyimo lexi a hlanganaka na xona as a test leyi a xaraku ku ya kusuhana na xikwembu yi rito ra xikwembu yosefa u ya a sundza ka swilo leswi hinkwaswo ku fikela laha semanjeni a nga va murhangeri oh jesus from a, a, a, a pit lava n'wi cheleka yona to a palace They didn't know that they were ushering him into his area of favor. Namuntlha na wena endzeni ka vutomi bya wena swi nga endleka u ri Yosefa. Hi mani ni ku byela loko Xikwembu xa ha ri na makungu na vutomi bya wena, loko Xikwembu xi ri na plan ya ku ku veka eka xitulu xa vuhosi, no matter what trials and tribulation that you encounter, you will reach the plans of God. Hikuva hi leswi Xikwembu xi nga ku byalela swona. Vamakwenu va Yosefa a va twa ongeti vo n'wi dlaya. Yosefa u ya ya swi twisa swa ku rivengo ri koho a ri vona ri suka kaya. It doesn't matter wherever la hatred leyi u kumaka yi sukaka kona sometimes na wena u kona you're experiencing such things from home laha u hleketa ku ri u ta kuma the warmth leyi nga kona endzeni ka family mara u ya hundzuka yosefa oh do not be worried do not be carried away by the, by the trouble, trials and tribulations always know leswaku xikwembu xi na makungu na wena pfumelela xikwembu xi ku hundzisa endzeni ka ti-trials and tribulations leti hinkwato yosefa u tsandze rifu rifu leri ra vatiswantswa va n'wi dlaya but god used ruben ku swi nga antswa nga dlayiwi hi nga ka hi nga halati ngati ya munhu loyi ku va i makwerhu wa hina swi nga ta n'wi xavisa they were ushering him into the area of favor loko nkarhi wa wona u nga si fika ku hundza misaveni xikwembu xi ta swi endla swi koteka leswaku va na vanhu lava nga ta ku humesa kumbe ku ku tsavula eka ntungu wa rifu lowu nga kunguhateriwa vutomi bya wena loko xikwembu xi nga si heta hi wena hambi wo hundza hi le ndzeni ka khotso ra ku va u nga endlanga na xidyoho na xin'we by refusing the plans of the enemy ba ba ku chela ndzeni ka khotso let it be known to you that god is ushering you into the area of favor you can't be a leader you can't be a person in a higher rank u nga rhangangi u hundza hi le ndzeni ka swilo swi fana na yosefa kumbexana loko yosefa a lo teketana a vekiwa ka vutshamo lebyinene i nga nga kotangi ku tiva ku dzunisa xikwembu mara hikokwalaho ka ku wa xikwembu xi n'wi hundzise ka ti-trials and tribulations u ya swi ya n'wi olovela ku va a rivalela vamakwavo wa yena va ri karhi va lave ku n'wi dlaya Va ri karhi va lava ku herisa vutomi bya yena, mara u ya ya kota ku va rivalela. Leswi vulaka leswaku makungu ya Xikwembu a ku na lwanga ma tsemakanyaku. Wherever you are, u ri karhi u hlangana na swilo, u ri karhi u ri na vanhu lava nga ku zondha, lava ku lavelelaku rifu, lava ku navelelaku leswaku a swi hela vutomi bya wena, lava ku navelelaku leswaku onge vanhu va nga ku tiva u ri mudlayi u nga si tshama u dlaya, onge vanhu va nga ku tiva u ri muendli wa vanhu se loko a tshama u endla nchumu onge vanhu va nga ku tiva hi leswo biha swi tive leswaku vanhu valavo va le ku ku tshuneteni na vukona bya xikwembu va le ku ku tshuneteni kusuhana ka vunene bya xikwembu do not worry about what you encounter now because greater things are still coming hi mani ku byela at the age of 17 it was not easy for joseph to pass through all that sometimes loko swi languta kahle u tivutisile na yena ku ri vanhu lava a ni ku vamakwerhu wa mina swi te njhani swa ku va hetelela va ni xavisa swi te njhani va luka rifu just imagine they killed a gold va teka xiambalo xa yena va peta ngatini va fika va byela tatana wa yosefa leswaku n'wana wa wena u dyiwile hi swiharhi hi ku a va kunguhatile va bela xigangi va ku it is over but it is not yet over until god say so remember god's plans are yes and amen god always has a plan with you hambi ku ri kwala ndzeni ka nyiko leyi u nga na yena na xikwembu swi kona leswi nga ta ta swa ku tsemakanya swi lava ku ku humesa evukoneni bya xikwembu always know that that thing is not there to kill you but it is there to usher you into the presence of god hi yo mhaka rito ra xikwembu ri ku god's plans are to prosper us not to kill us xikwembu xi lo swi pfumelela ku ri vamakwerhu va yosefa va n'wi xanisa va n'wi xavisa va n'wi endla hinkwaswo hi ku a xi lava leswaku va tiva matimba ya xona Na wena kwala ndzeni ka xiyimo lexi u nga ndzeni ka xona, swi tiva ku Xikwembu xi lo swi pfumelela. E milorho leyi Xikwembu xi ku nyikaka yona yi ta endleka. But always know that it will not be simple. Always know leswaku swi ta jikajika. But at the end of the day, God's will will prevail. God's will will be the one that will show leswaku Xikwembu xi na matimba. Va nga ku tsemakanya ku endla hinkwaswo, mara loko rhandza ka Xikwembu u nga se hetisiseka, Nothing will happen to you. It will not yet be over. Hi wehe until Xikwembu xi vula swona. Leswi Xikwembu xi nga swi kunguhata swi ta endleka hi ndlela ya swona. Just imagine they wasted nkarhi hikuva va n'wi xavisa va nga swi tivi ku va loko n'wi tshuneteni hi xitepe hi xitepe nkata photifa na yena a n'wi kunguhata a ku i will make sure he rots in prison i will make sure ku ri josepha will die in prison But she didn't know leswaku i vile u n'wi veka ka ndhawu leyi nga ta ku ku vonakala leswaku ku na munhu va nge i yosefa sometimes they will think that you will not be recognized hikuva vona va tifa va tiveka eka mayimo ya le henhla valala va wena but just know it is god who will show off for you it doesn't matter leswaku na valala va le kwihi va njhani It doesn't matter swa ku tinyimpi ta wena i khale susukela wa ha ri ntsongo na namuntlha wa ha ri ku lweni ka tinyimpi it doesn't matter how hard you've been trying to reach a, a destiny ya wena if hi leyi xikwembu xi nga ku vekela yona ku rhandza ka xikwembu ku ta endleka hayi ku rhandza ka vanhu va misava xikwembu xo swi pfumelela so that you can stand and testify of god's good works so that you can stand and testify hi matimba ya xikwembu leswaku ta yima u vula leswaku kimoni jesu ki ya mu tsiva gobane o dira tše dibotse kimoni ra masedi wa o luka gobane o yeme le nna leto ra xikwembu ka pisalema 124 ri ku loko a wu nga yimanga na hina ingi valala va hina va hi mitila hanya va swi lava ku hi mita na ku hi herisa but they will never succeed because it's not what god has planned with our lives no matter how hard they try they will always fail hi ku xikwembu xi na makungu god created you he knows you he knew you even before you were born i ncini xi nga ta tsandza xikwembu xana i mani a nga hi hambanisaka na rirhandzu ra xikwembu no one can ever do that it does not matter oh tindlela leti hundzaka ka tona e tibridge leti u tsemakanyaka ka tona rito ra xikwembu loko nghena swi dzive ndzi ta nghena na wena loko u pela ndzi ta pela na wena he promised to be with us Let us wait for him to fulfill his will. A yene na pfumela gore thato ya Modimo a e phethege ka gare ga maphelo a rena in everything that we do. Let God's will be done. Hikuva loko swilo swa kona u nga ri ku rhandza ka Xikwembu swi nga ka swi nga endleki. Hambi va ku celela nghozi va ku swo boha lembe leri nge tsemakanya u ta tsemakanya hikuva a hi ku rhandza ka Xikwembu. hambi va ku chela ndzeni ka khotso nga ri na nandzu hambi va ku destroyela etindlela leti nga ta ku pfuna vuton'wini just know that if it's not god's will it will never ever prosper xikwembu xi ta endla ku rhandza ka xona u ta fikelela la xikwembu xi ku lavaka kona u ta tshama exitulwini xa vuhosi because that is what god says hi vutomi bya wena a hi yeneni ha swi tiva hi swi tsundzuka hi minkarhi na hi masiku hinkwawo xikwembu xi hi nyika na matimba eka isaya 40 vhesi 30 na 31 ri ku rito ra xikwembu lava tshembaka yehovha va ta nyikiwa matimba lamantshwa ku tsutsuma va nga karhali ya ku haha ku kotisa magama yes u fanekele u tsutsuma riendzo nga karhali hambiloko u karhi u khudlunyeka u fanekele u tsutsuma u fanele u haha kotisa gama hi ku loko yin'wana mindzingo yi lava ku ku tsemakanya hi le milengeni u fanekele u fika mpfhukeni u kota ku yi hlula That is what we need to know. A hi nini a tshama ka Xikwembu hambiloko swi ri karhi swi tika swi vava. Hi ya hi ya pfumela leswaku ku rhandza ka Xikwembu ka Xikwembu ku ta endleka hi minkarhi na hi masiku hinkwawo in the name of the Lord Jesus Christ our Savior. Amen and amen.